A wedyn bydda fo'n c- rhoi nhw mewn llyfr bach ac y bydde i y gole o ddod i gael yn mynd trwy'r amynedd i bentrefi bach yng Nghymru A fydde 'na eraill yn cael eu tanio. Fydde eraill yn cael adnabod Iesu Grist. Dan ni'n meddwl yn nherme diwygiad am dan ni fod i weddïo am ddiwygiad. Dan ni fod i hefyd um, bregethu. Ond mae'r ma, ma syniad yma bod na rwy'n fel Pantycelyn Nid jyst yn pregethu, ac oedd o'n bregethwr gwych, oedd o'n bregethwr diwinyddol, oedd o'n bregethwr cywir, ond bod ei emynau fo wedi bod yn gyfrwng i danio pobl eraill. A mewn pentrefi bach yng Nghymru, o un i'r llall, fydda bobl jyst yn darllen ei emynau fo, ac fydda yna bentrefi bach yn cael eu goleuo gan yr efengyl. Yr ysbrydoliaeth a gafodd o yn dod yn ysbrydoliaeth i bobl eraill. Mae gennym ni yng Nghaerdyw yma y Beibl dot net gan yr Arglwydd Iesu. Mae o'n sôn am y waith yr Ysbryd Glân. Yr Ysbryd Glân, mae'r Tad yn mynd i'w anfon a fe ddaeth yr Ysbryd Glân ar y Pentecost. Bydd e'n dysgu popeth I chi. Yn eich atgoffa o bopeth dwi wedi ddeud. Mae'r Ysbryd Glân fel gole ar Iesu Grist. Dychmygwch Castell Gaernarfon neu Castell Caerdydd a'r goleuadau a'r y spotlights, y floodlights ar y castell. Dydy'r Ysbryd Glân byth yn tynnu sylw i ddiddordeb fo ydy Iesu Grist. Sylw ar Iesu Grist. Felly, wrth i Pantycelyn gael ei oleuo yn ei emynau, ac wedyn wrth i'w olew fo cael ei ei cyrchoi mewn cerddi, mewn emynau, mewn caneuon, Fydde 'na bentrefi bach fel Llwynhendy, neu Pen Machno, neu Gwalchmai, fydde bobl yn bach yn cael y llyfrau bach yma, a fydde fo'n mynd o gwmpas gefn ceffyl, yn gwerthu te, ond yn dweutho nhw, peidiwch â cau, bach a, bach a, bach a rhwymo'r llyfr, mae yna fwy o emynau'n dod. A fyddan nhw yn cael eu sgwennu, yr emynau yma, ar gyfer i'r cyswltgan ifanc, a ganddo gannoedd ohonyn nhw ddeall y profiadau, ond nhw wedi cael profiadau o fyw ond nhw'n dallt. A mae'r emynau yma yn egluro i cyflwr nhw, i hangen nhw, y newid, y droedigaeth, y greadigaeth newydd. A felly, maen nhw mewn sefyllfa i, i ddadansoddi beth sy'n mynd ymlaen. Fesa'n braf bod gennym ni emynwyr newydd yng Nghymru rwan. Fesa'n braf wedi bod chi yn agos at y Beibl, yn darllen y Beibl, yn deall meddwl Duw. Fel oedd Williams o'r Wern yn deud, mae'r Ysbryd Glân yn bendithio ei wirionedd ei hun. Sticio chi at y Beibl, llenwch eich meddyliau efo'r Beibl a'r, ar themâu yn y Beibl, ac cysegrwch eich doniau. Ac sy'n sy, sy wych meddwl bod chi wedyn yn medru cyfansoddi cerdd, emyn newydd, a fel Pat y Celyn, yn troi at tonau cyfoes, fydda'n pigo fyny tonau newydd, ond y geiriau oedd yn ysbrydoli pobl. A mae angen ar bentrefi Cymru heddiw y golau yma. Mae angen i'r gannwyll oleuo. Mae eisiau chi cael eich goleuo. Fel Pat y Celyn, Mali Mali, Cannwyll Cannwyll. Mae eisiau chi gael golwg ar berson Crist.